Ka zawhna, Pu Speaker zawhna zawh ziah vek hi a rei hei vawiina kan ka zawhna hi sorkar flagship programme a nih vangin zawhbelna pawh a tam dawn a ni. Kan Minister kha Minister fit tak a ni bawk a. Ka zawhna pakhatna ena chuan Mizoram sorkarin kum sang hnih sawmhnih pali sawmhnih panga,

Saw thing leh nan sorkarin sum a hman te hi sum hmuh let kir leh vek a ni em? tih a ni a. Pu Speaker, zawhbelhna tam tak ka nei dawn a ni. Kha kha ka zawhna a pakhatna chu ni phawt teh se lo me. Vale. Chhang turin Agriculture and Farmers Welfare Department Changtu Minister Pu PC Vanlalruata i bawlhsawm a. Pu Speaker, Lawm e. Zawhna neitu hi an hriat angin Lai Fani avangin vawinia ka chhan dawn avangin vawinia ka kawr hak hi ka rawn ha chhuak nghe nghe ni. Chuan zawhna te ena. Mizoram sorkar chhanna, Mizoram sorkar chuan kum sanghni sawmhnih pali chhungin sawhthing lei a nei lo va, kum sanghni sawmhnih panga hian February ni sawmhnih leh June ni sawmthum inkar chhung khan lei a ni. Bina chhanna, August ni sawm paruk sanghnih sawmhnih panga thlenga report enga lem tih khan a la ni chauh va, Aw e, ka rawn chhang zel ang. E, August i sawmruk sang ni sawmni panga thlenga report kan haikhawmah chuan quintals nuai thum singli sanga zakua sawmthum pahnih leh a ni. Engzat nge sum sen a nih? A sum sen zat hi a la pun belh zel avangin tun zawhna zawh hun laia a chhana kan rawn siam a chu, Vaibelchhe sawmsarih leh nuai sawmpakua Sawthing lei nan leh support price pek nan kan hmang tawh a, hemi chhan hnuah hian kan han kan lo release leh hi awm nual a, kan chhang tel nghal mai anga nakin a zawn a awm leh tak pawha chhan nawn angai lovin Siaha District bik ah hian nuaisawm sarih pathum, singa sangruk zahnih sawmli paruk,

Ke ni khat eng zat hi sap in nge a lei tihah hian helai sawi fia deuh ngai Phase one leh Phase two in chhanna a ngai dawn a. Phase one ah chuan February ni sawmhnih leh April ni sawmhnih, Sang ni sawmhnih panga chhung khan ke ni khat cheng sawm nga zel in Secondary Collection Centre ah sorkar in a lei a. Hetah hian. E nakinah kan la sawi bel tur a ngai la. Phase two ah hian April ni sawmhnih pakhat leh June ni sawmthum sang ni sawmhnih panga chhung a Secondary Collection Centre a a leh chu company sumdawng hnenah auction hmangin an hlal chhuak a, kei kha sawm nga tin lohna zawng support price in sawrkarin saw thing hraltu te farmer hnenah a pe a ni. Chuan. Chung saw thing te chu sorkar in a khalh chhawng leh em tih chhana chu saw thing lei khawm te hi hral chhuah leh nghal zel a ni. Engtin nge a ti tak zel? Saw thing lei khawm te hi action notice tih chhuah niin a chang sang ber a piang hnenah hral chhuah leh nghal zel a ni. Saw thing lei nan sorkar in sum a hman te hi hmu kir leh vek a ni em? Sorkarin sawthing lei nana sum a sen hi hmuh kir leh vek a ni lo. Sawthing lei nana sorkarin sum a sen atang hian tuna kan hmuh theih chinah chuan vai belsa sawm pasarih leh nuai sawm sarih pariat hmuh let a ni tih kha a chhanna a ni e. A zawhna neitu khan nikum budget session-a ka tih dan kha a rawn thik deuh niin ka hria a, zawhna tam deuh a rawn nei a. Ka hrimhran leh tawh a nia. Pu Speaker ka zawhna pakhatnaah chuan sorkarin support price a la pek loh te hi engtikah ange a pek dawn sawhthing bikah khan? Pahnihnaah chuan Advisor to Chief Minister zahawm tak he ho zahawm taka awm lovin mar para hmun phiah thar chhuah te hi a grade a chhia a tih hi sorkarin Grade chhia tia a pawm kha a pawm a ni em? Mar para han tih hian Pu Speaker han sawi fiah ka ni duh chu. Mar para North khu dampa bial a ni a, Mar para South khu thorang bial a ni a, lui in min dang mai a. Mar para a tih ah hian Mar para North leh South kha an in ngaih bel vek a ni. Chu chu ka zawhna a ni e, Pu Speaker ka lawm e.

Eng hmachhawp nge neih? Eng thlai te nge kunna thawktute min chin tir a tum? tih hi pakhatna a ni a. Pahnihnah chuan hei ka bialah pawh hian tung chin kan tum a, Honourable Minister-ah pawh information kan pe tawh a, chungah chuan min pui thei em tih ni leh sela

A zawhna neitu kha kan dah la langa kan tih kha ni mai a, kan ko hmasa ber ang kha kan ti chuak lo a, kan la thiam thawih ka hria. Zawhna neitu kha zawhbelna kha zawh nghal mai kha duh deuh kha a thawk ten la phawt che ka rawn ti deuh te pawh a ni e. Le i sawm ang zawhna neitu Pumuna. Speaker, Pu Speaker ka lawm e. I tih than dan a nih vang khan in theihnghilh leh pal deuh maw kan tih alawm le. Ka zawhna pakhat hnaah chuan kum sanghnih, sawmhnih pali, sawmhnih panga leh sawmhnih panga, sawmhnih leh paruk, financial year, chungin thlaitar leina tur, sawhthing leina tur budget ah dah a ni em? tih kha ka zawhna pakhatna a ni a, thawhbelhna. A pahnihna chuan. Sawhthing ban hi khan a chinah thawrang beltu khan min lo a ni khan spot price a tia dik tho mai thei a. Sawhthing ban hi pek tlak pek fel vek a ni tawh em? A pek lo ni se enge a chhan? Tunah hian. Farmers te hnenah cheng zang nge la pek loh a nih or maw changin ka sawi ang i chhinchhiah hman lo palh ang e. Chuan hei tikah nge pek fel tum a ni tih kha ni ta phawt se Poots figure ka sawi tak ang khan hei hi flagship programme a nia pawimawh em mai a zawrhna thui deuh a nih pawhin. Tichuan March ni sawm hnih. Kumin sanghnih leh sawmhnih leh panga budget session ah khan member zawm tak Pu VL Zaithan Zama Honourable mla khan Horticulture Minister hnenah a zawt daih mai a, mahse a chhang tho a, khatah khan chaw thing thar tura beisei zat a kha Winter sawm pali leh Singlet leh Sangthum leh Zahnih leh Sawmnga leh Pathum leh Point sawmruk leh pathum kha thar beisei a ni a. Tichuan. Hrawthing kumina lei kharna Chief Minister Hova neiah khan Hrawthing ni sawmhnih leh pasarih, June, sanghnih leh sawmhnih leh panga, Kuintal, nuaihnih leh singthum leh sangthum leh zaruk leh pali lei niin chanchin buah te kan lo hmu a. Tichuan, chumi hnu August ninga sanghnih leh sawmhnih leh panga ah khan, Pu KC Malsawmzava, Advisor to Chief Minister, chuan sawhthing hi Quintal nuai thum leh singri leh sang sarih leh za thum leh sawmriat leh pasarih leh angin lo sawi leh ta a, khar tawh hnu hian Quintal nuai khat leh sing khat leh sang thum leh za sarih leh sawmriat leh pathum Kan lei belh leh ta em ni? Ṭha laia lei theih lai khan nitin February atanga June ah khan quintal sangkhat zaria sawmruk pakua vel lei anga chhut a ni a. Tichuan, tha lei tawh khar tawh hnu a. Lei leh khan ni khatah quintal sang thum zali sawmli pariat, quintal lei ang khan fur khawchhia leh kawng che karah thla lai maha a chawh hun laia lei theih loh laiin fur lai khan kan lei tam zawk ta em ni? tia kha Pu Speaker kan Minister zaawm tak hian min chhan theih ka ring a, min chhang se tih ka duh kha kha kan zawh melh na te. A ni e, ka lawm e. Le, kan Minister hnen atangin a theh ngang a chhang turin u sawm ang. Pu Speaker, Zawhbelna Member zawm tak Engineer Ru Hminga zawhna kha Support Price la pek lo eng zat nge tih kha tunah hian Balance hi Vaibel Sisawmli panga, Pek loh ka la nei ni. Pu Nguna pawh ka chhahna ni se. Vaibel chhawsawm li panga vel a zat chiah kha figure tak hi sawi thei hrilo a, nakina chhan ka rawn sawi ang. Chuan Mar Para a hmunphia chungchang a grade tha awm lo tih lai kha nia, session hmasa lamah khan kan lo sawi tawh a, grade A leh B in kan ti ang kan han tia Thil felfai taka kalpui kan tum a, kan farmer te bawk hian a grade a han tih kha a hmun hma te neih that lo vangin a grading a te kha a har em em a an tan. Chuvang chuan a grade lova lei sak mai a kha tha kan tih zawk avangin a tira kan han buai map na hnu lamah kha chuan grade thliar lovin kg ah cheng sawmriatin Mizorama Hmun piah thar zawng zawng a bo a bangawm le kan lei zo a ni. Tin, season thar ah chuan grade sawi tawh lovin kg a cheng sawmriat in sorkar a tang dawn a ni. Chuan Pungun a zawn a. Pu Speaker, point of clarification, engtikah nge pek tlak a nih ang tih ka zawna kha min chhang lo tlat mai. E, pek tlak a nih hun kha nakinah Pungun a zawn a awm tho vang khan ka rawn khaikhawm deuh dawn a ni. Tunah hian. pek tlak mai thei lohna chhan a awm a, hei sawi thei awm khawp mai a, he hausa hian Sawthinga hi kan la tih ngai loh thil hetianga sorkar ina ti taka a buaipui ngai lo vang hian kan vawikhat buaipuina a nih avang hian thil pawh a fel mawh khawp mai a, Secondary Collection Centre ah Sawthing Primary Collection Centre ten an hral a, chutiang chuan Secondary Collection Centre enkawltute kha. ah mi fel ber ber an lo ni bik lo va, chung karah chuan portal ah te lo upload a ngai a tiang chuan tin hmun tam takah hian kan sawhthing ching ve lo ten sawhthingah hlawhna lo tel an tum ve avangin vawinia hian Kan duh angin payment pawh kan pe hlei thei lo ni. A bik takin kan khawchhak lampangah Burma ramri lamah te khian kan buai zual em em a. Sawthing ching ve lo te khan Burma sawthing te an lo la a lut a ti khan chu chu anmahni tan khan an lo hralh ve a. Social audit te khan an nei a, tiang hian kan Marketing Board member te leh kan official te kan tir a. Tah chuan engemaw zat kan hmu chhuak a, chung chuan Secondary Collection Centre dang te pawh kha a tiril hlel awm zo ta vek mai a. Tunah hian kan hriat chinah hian, kan han intir chinah hian an lo upload, portal an lo upload tawh si. Amaw chu social audit kan han nei a. A ching ve reng reng lo an tih ho a khan lo awm ta a ni. Khar mite khan an lo khalh ve si a, chung chuan min ti buai em em a, tunah hian a pawisa zawng pawh hian Vaibelchhe tel hi kan saving dawn in kan hria a, chu chu a Pu ching Speaker, ve lo point of clarification, khawngei takin kan Minister hi support anga in ka hria, hemi chungchangah khan a sawi a rawn sawi chhuak loh loh kha a tha khawp mai a, khawngaihin min remtihsak thei em tawi tein. Kan sang zo khuat a nge lo lo mawni aw. Chu chu a ni a, helai hianin i tu a mimal anga va dem theih a chu an ni viau mai a, amarawh chu i khang kha a hun laiin thil i hrik tawk lohna sorkar lam atang pawn kan nei a ni maithei a, kan inchah uluk viau tirah pawh khi lam atang saw thing lo lut theite ve an tur kan ti a, eitur pawhin awareness campaign kan nei chungin khui lai lai maw chuan a lo pawp a awm tih kha a chiang em em a, chungte vang chuan kan payment pawh hi a kal tlai a ni. Tin, chu lo ah chuan kan a hun ta kan dawn loh chhan a hi sorkar in MIS, Market Intervention Scheme, hi central ah kan zuk dil ve a, sawthing ah. Tin, kan ministry lama kan joint secretary te kan chah chho a, kan sawthing dah khawmna hmun te min rawn hmuh pui a, e a ni maw an tia harsatna kan harsatna te min hriat thiam pui avangin Market Intervention Scheme te rawn ti ve ro u an tia tih chuan kan han ti ve a. Market Intervention Scheme va enjoy tur chuan engkim account direct benefit transfer khatiang ang a beneficiary a direct a an account a luh vek te a ngaih avangin leh a bikin kan district level ah pawh marketing board ah pawh an account thu vek avangin a ngaih avangin account te khan hawng chawp leh chuk chuk a hran pahin account hmingthlak te a lo ngai a. Chungte avang chuanin eng emaw payment tam tak pawh kha min delay pha a ni. Kan la tih ngai loh thil a nih avangin kan duh ang a tam pawh kan hmu dawn lo a. Vaibel chhe tel fe erawh chu MIS ah hian sawrkarin pawisa a hmu let leh dawna kan buaipui mek a ni. Chu chu kan payment delay na chhan zingah pawh a tel ve bawk a ni. Chuan Pu Nakhanin budget ah dah a ni em? Kum thar a mi tur tih a ni a, Kuminah pawh hian da a ni a, chu chu amaherawh chu sawr sawrkar policy a nih avangin a han paithlai thar leh tur tih lovin han hawl ding han hawl ding hnuaiah thlai thar lehna tur hi da a ni. Han hawl ding hnuai vek a nih avangin. Mr Speaker, Again point of order. Han hawl ding kha ka zawt lo a, thlai thar lehna da a ni em? Kan sawrkar chuan DIH dah kan da ang tih a ni si a, hei RTI kan zawhna chhanna ah hian da a ni lo.

Kan sawi tak ang khan vei belcheza leh sawm kha a bikin helai atan hian han hawl ding hnuaiah sawthing lein atan a dah a ni a. Chumi a nih avang chuan kan sorkar hian flexi policy kan nei a, flexi policy kan nei chu chu kan han hawl ding hi a ni. Sawthing lei te, sawthing hral te leh thil dang dang pawh kha Kan policy, kan main policy han hawl ding hnuaiah hian dah a nia, chu chu khaikhawmna a ni. Kan duh tunah pawi kan hmang dawn. Zahsawm khan a daih lo vangin, Zahsawm khan kan hmang zo tawh dawn a, chuvang chu a daih lo vangin a bak kan mamawh kha Zahsawm li vel a ni dawn a. Chumi bak chu han hawl ding hnuaiah atang khan sawthiin kumina kan leina pawi kan pe dawn a ni. Chuan Peter khawmai takin policy pawimawh a ni bawk sia, tuna hausa thu dik hi sawi tha kan hmang zo tawh sia tih kha hei RTI chhanna hman tun maia ni sum ni leh paruk thla riata puar a zawhting leina zawhna a chhanna ah hian department hian vai bel chhe sawmthlarih leh nawih sawmpakua leh

Siaha leh Champhai leh Saitual District ah Vaibel sisawmhnih panga leh nuai sawmli pali he khuaisawn kan chhan tawh hnu ah hian Department in he zawn a chhan tawh hnu ah hian kan pek belh leh tawh a. Tunah hian pek tawh zawng zawng hi Vaibel sisawm khua panga leh nuai sawm ruk pathum a ni a. Tunah hian Balan sawmli panga kan nei atrang hian A dei dawn lo a nih zah sawm atang khan a dei lo zawng kha han hawl ding atangin kan pe dawn aw kan pe zel ang kan pe zel ang engtirah nge pek fel tum a nih tih kha inchina kan member zawm takin zir ru hming a zawhna kha kha kha Pek, tunah hian a fel apiang chu kan release a ni. Champhai District ah pawh tunah hian a buai lo ho chu Veibel Sisawm pasarih chuang kan release a, nimin mai khan a buai lo a fel fai hi ti hian a ta tawlhin kan release zel dawn a ni. Sawthing e Hlalai Punguna zawhna a inmil lo lai kha hei Marketing Board hianin Engkim fel takin kan tiam a, eh portal chaw thing bik atan portal te kan nei vek a ni. Khi ta se si va va phai SCC tang khan kan portal ah khan an rawn upload a, vawinia an thal ang rel zel a kha. Heta Aizawl ah kan lo en vek thei ti khan portal fel takin kan thlun zawm a ni. La tih ngai loh thil a ni. Chuan fur laia lei tam tih lai vel kha chu a season a zir zel kha a ni e. Ka lai kha chu sawrkar nakinah kan la hrilhfiah dawn nia.